Hormatly dinleýjiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşiklerimizi ýurtda saklanyp galýan adam hukuklary ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen häkimiýetleri geçen ýylyň dekabrynda syýasy tussagy ýa-da wyždan ýesiri hasaplanylýan iki adamyň türmeden boşap, maşgalasyna gowuşmagyna mümkinçilik döretdi. Olar on ikinji dekabrda bellenilýän Bitaraplyk gününe gabat günäsi geçilen üç ýüz sekiz tussagyň arasynda azatlyga çykdy. Emma ýurtdaky ýapyklyk, hususan-da, türme, tussaglyk bilen bagly maglumatlaryň ýaşyryn saklanmagy sebäpli, gürrüňi edilýän iki tussagyň biriniň azatlyga çykany bir hepde soň daşary ýurtlara syzyp çykan bolsa, ikinji adam baradaky habar diňe Täze ýyldan soň belli boldy. Olaryň türmeden boşadylmagy bir tarapdan begençli habar bolan bolsa, ikinji tarapdan syýasy tussaglaryň azatlyga çykmagy ýaly gowy, Özüni hukuk döwlet diýip atlandyrýan ýurda abraý getirjek maglumatyň hem şeýle gijigip çykmagy emele gelen adam hukuklary ýagdaýynyň tasdan öňki durkunda saklanyp galýandygyny yşarat etdi. Bu ýagdaý barada Azatlyga pikirini aýdan synçylaryň çen-çakyna görä, Serdar Berdimuhamedowyň birden iki tussagy azat etmegi, bir tarapdan onuň täze prezident hökmünde abraý almak isleýändigini görkezse, ikinji tarapdan tussaglykdan çykanlaryň azatlykda hem tussag ýaly gorkuda galmagynyň dowam etmegi Saparmyrat Nyýazowyň mekdep okuwçylaryny jeza öýlerine ekskursiýa aýlamak baradaky isleg-arzuwlarynyň döreden howatyrynyň diňe telewideniýe ekranlarynda galmandygyny yşarat etdi. Türkmenistanda türmäniň we kanunlaryň halky gorkuzmak, berk tabynlykda sessiz saklamak üçin ýarag hökmünde ulanylýandygyny öňe sürýän ozalky diplomat Nurmuhammet Hanaow, gorky, howatyr ýagdaýynyň ilkinji prezident döwründe başlanandygy barada öňden aýdyp gelýän pikirlerini gaýtalap, her niçik hem bolsa wyždan ýesirleriniň azat edilmeginiň özünde ýurduň üýtgejekdigine biraz umyt döredendigini aýtdy. Ýöne ol Azatlyk bilen eden telefon söhbetdeşliginde Hursunaý Ismatullaýewa bilen Pygambergeldi Allaberdiýewiň türmeden boşadylyp, Nurgeldi Halykow, Myrat Düşemow ýaly tussaglaryň gözden salynmagynyň, halkara guramalarynyň we halkyň öňünde aňsat abraý alanyňa görä, has ulurak abraý almakdan saklanmagyň sebäbine düşünmegiň özüne kyn düşendigini hem boýun aldy. Dogrusyny aýtsam, geň görmeli zat. Basyjylarynyň basylan ýylyny alyp görsek, ýigriminji ýyl, ýigrimi birinji ýyl. Şolar bilen deň wagtlarda, ýaňky ýigrimi, ýigrimi birinji ýyllarda Ismatullaýewa dokuz ýyl berildi. Düsemow, Halykow bulara-da hersine dört ýyldan. Halkara guramalar hemmesi barada-da meseläni goýýardy. Ýöne näme üçindir olar barada ses-üýn ýok. Olary boşatmandyrlar, diňe şu lukadam boşadypdyrlar. Muň sebäbini aýtmak meň üçin-ä dogrusyny aýtsam kyn. Ýöne, Hanow, beýleki syýasy tussaglaryň ýa wyždan ýesirleriniň geljekde halkara guramalarynyň we raýat aktiwistleriniň alyp barýan tagallalarynyň çäginde azatlyga çykmagyna umyt baglaýar. Dogrusyny aýtsam, hakykatdan hem, indi bular boşadylandan soň, ýene halkara gulamalar, birinjiden-ä, ýaňky boşadanyňyz üçin sag bolsun diýip, şolar ýaly ýüzlenme bolar diýip pikir etýän. Hem galanlaram boşatmagyňyzy haýyş etýäs diýip, şolar ýaly ýüzlenmeler bolar. Oň boljagy barada gürrüň ýok, näme üçin diýseň, o halkara guramalara bizem ýüzlenýäs, başga ileki NHO-laram ýüzlenýärler. Şoň üçin soňky döwürde ýygy-ýygydan ýaňky Ýewrosoýuzyň delegasiýalary, halk, ynsan haklary goramak barada şolaň delegasiýalary Türkmenistana gelip dialog geçirýär. Şo dialogda-da ýaňky adamlaň atlary tutulýar. Şoň üçin umyt bar. Beýlekilerem indiki gezek ýaňky amnistiýa bolanda boşadylmagy mümkin diýip pikir etýän. Türkmen Helsing gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowanyň Azatlyga ýazmaça beren düşündirişinde aýtmagyna görä, Allaberdiýewiň we Ismatullaýewanyň höküm edilen türme möhletlerinden has öň azatlyga çykmaklarynyň iň esasy we birinji sebäbini olaryň garyndaşlarynyň batyrgaýlygyndan, Ýagny Pygambergelliniň we Hursanaýyň bikanun tussag edilendigini gorkman, wagtynda degişli ýerlere ýetirmegi başarandyklaryndan gözlemeli. Jenaýat işiniň galplaşdyrylandygyny, kazyýetiň çykaran kararynyň adalatly bolmandygyny subut edýän faktlary getirip, bada-bat çykyş eden we häkimiýetlere basyş görkezen adam hukuklaryny goraýjylar, žurnalistler, aktiwistler hem olaryň türmeden boşadylmagynda uly rol oýnady. Diýip, Begmedowa pikir edýär. Bu tagallalar Ýewropa Parlamentiniň deputatlar toparynyň we hukuk goraýjylaryň Ismatullaýewanyň azat edilmegi baradaky talap bilen Türkmenistanyň prezidentine ýüz tutmagyna, Birleşen Milletler Romasynyň Allaberdiýewiň eden-etdilikli ýagdaýda saklanandygy barada karar çykarmagyna alyp geldi. olaryň haýal etmän boşadylmagyna çagyrylýan beýleki wyždan ýesirlerinden tapawutlylykda, açyk düşündiriş bermezden azatlyga goýberilmegi bir tarapdan Türkmenistanyň hukuk goraýyş ulgamyndaky hünär başarnyksyzlygynyň açyk boýun alynmagy bolsa, ikinji tarapdan ýurduň kazyýet ulgamynda bolmaly aç-açanlygyň düýpden ýokdugyny tassyk edýär diýip, hukuk goraýjy ýazdy. Şeýle-de, Begmedowanyň pikiriçe, prezident edarasy bu göçüm arkaly Serdar Berdimuhamedowy kakasyndan miras galan biabraýçylykdan daşlaşdyrmaga, aklamaga çalyşýar. Iki müň ýedinji ýyl gaýtalanýar. Şol ýyl Berdimuhamedow ata Kolumbiýa uniwersitetinde özüniň ýaş häzirlikçe ýolbaşçylyk etmegi öwrenýän prezidentdigini aýdyp, özüni aklapdy. diýip, Begmedowa Azatlyga beren düşündirişinde aýtdy. Gynansak-da ýurduň häzirki ýokary ýolbaşçylarynda öz ýalňyşlaryny boýun alar ýaly syýasy erk-ygtyýar ýok. Türkmen emeldarlary otuz ýyllyk garaşsyzlyk döwründe repressiw we korrumpirlenen dolandyryş usullaryna endik etdiler. Olar indi başgaça işläp bilmeýärler. Munuň üstesine jeza berilmeginden howatyrlanyp olar inisiatiwa görkezmäge, täzeçe işlemegi teklip etmäge hem gorkýarlar. Diýip, Begmedowa hem bu ýagdaýlaryň Nyýaz döwründen başlanandygy baradaky pikir bilen ylalaşýandygyny bildirdi. Mundan öň Berdimuhamedow ata hünäri boýunça medik Saparmyrat Nyýazowyň awtoritar režimini kabul edip aldy. Gurbanguly awtokratiýadan başga ulgamy bilmeýärdi we ýurdy edil Nyýazowyň dolandyryşy ýaly dolandyrmaga ýykgyn etdi. Indi Serdar Berdimuhamedow hem şol sürçege çykarylan ýodadan barýar. Ýewropada, Moskwada okandygyna garamazdan, ol hem, onuň töweregindäkiler hem, sebitdäki türkmen emeldarlary hem köneçe pikirlenmegi dowam etdirýär. Olar goýberilen ýalňyşlary boýun almagyň mertlik görkezmek däl-de, eýsem, azyndan ýurt üçin masgaraçylykdygyna we hatda ýurduň durnuklylygyna wehim salýanlygyna ynanýarlar. Diýip, Begmedowa elektron poçta arkaly iberen düşündirişinde ýazdy. Ozalky diplomat Nurmuhammet Hanahoň pikiriçe, syýasy tussaglaryň ýa-da wyždan ýesirleriniň beýleki tussaglar ýaly Türkmenistanda kada bolan toba etdirmek, ötünç soratmak praktikasynyň çäginde, galplaşdyrylan jenaýat aýyplamasyndan doly aklanylman, Şertli ýagdaýda, sesini çykarman oturmak wadasy astynda azatlyga goýberilmegi ýurduň hukuk döwleti adyna düýpden ters gelýär. Meň pikirim boýunça doly günäsi ýatlananok diýip pikir etýän. Näme üçin diýseňiz, hakykatdan hem, şol tussagdan çykarylandan soň, öňem bir şolar ýaly wakalar bar, bolup geçdi. Tussagdan boşadylandan soňam, Ýörite şu öz obasyndan hiç kerik özi çykmak gadagan, pasportam berilenok. Onnoň diňe hiç kim bilenem söhbetdeş bolmaly däl diýip şolar ýaly şert goýýarlar. Meň pikirim boýunça bularam boşadylanda şolar ýaly boýun edip boşatdylar diýip pikir etýän. Şeýle-de ýaşuly aktiwistiň ynanjyna görä, Serdar Berdimuhamedow ýaly ýaş adama Sowet partiýa mekdebiniň terbiýesini alan Saparmyrat Nyýazowyň dolandyryş tejribelerini ulanmak hiç bir abraý getirmez we eger adamlary mümkin boldugyça kän türmeden geçirmek, aç-hor saklamak, ezmek praktikasyndan düýpli el çekilmese, ýurtdaky ýagdaý üýtgemez. Meň pikirim boýunça bu ýagdaý üýtgemez. Ýogsa, näme üçin diýseňiz, Nyýazow döwründe-de Nyýazowyň özi diýýärdi, Bir topar adamlary elekden geçiren ýaly türmeden geçirmeli diýip. Näme üçin diýseňiz, şo türmedäki geçiren günleri, boşadylandan soň, şu açlyk, horlugam şolar üçin jennet ýaly gözüne görüner diýip, şon ýaly pikiri öňe sürýärdi. Çünki prezidentlerem, Berdimuhamedowyň kakasy bolsun, Serdaryň özi bolsun, şo ýoly dogam etýärler. Pikirimi jemläp aýtsam, kanunlar hem ýaňky türmeler halka garşy ýarag hökmünde ulanylýar. Nurmuhammet Ganaow, Saparmyrat Nyýazowyň hakykatda SSR-de uly türme ulgamyny döreden we millionlarça adamy türmeden geçiren Staline uly hormat goýandygyny, türmäniň adamlary gorkuzmakda oýnaýan roluny uly baha berendigini, adamlary elekden geçiren ýaly edip türmeden geçirmeli diýmegi gowy görendigini gürrüň berdi. Eýsem, Serdar Berdimuhamedowyň diwany ýurtda tankyt edilýän adam hukuklary ýagdaýynyň gowulyga tarap üýtgemegi üçin näme etmeli ýa-da näme edip biler? Hukuk goraýjy Begmedowa bu soraga şeýle jogap berdi. Öňki ýolbaşçylaryň ýalňyşlyklaryny boýun almak heniz giç dälkä ozaly iş ýüzündäki reformalara başlamaly. şol sanda kadr meselesinde aýdaly pudaklaryň ählisindäki, hususan-da, kanun goraýyş we kazyýet ulgamlaryndaky korrumpirlenen ýaranjaňlary öz hünäriniň ussatlary bolan adamlar bilen çalyşmaly. Baltika ýurtlarynda edilişi ýaly garaşsyz bilermenleri hem çagyryp bolardy. Diýip, Begmedowa aýtdy. Ýöne ol Serdar Berdimuhamedowyň wezipesine gelenine häzir bir ýylam bolmandygyny, onuň entek özgertmelere başlamak mümkinçiliginiň bardygyny, Goýberilen ýalňyşlyklaryň boýun alynmagynyň özgertmeler üçin ilkinji ädim boljakdygyny hem sözüne goşdy. Begmedowa hiç kimiň repressiýa çagyrmaýandygyny, wyždanly hünärmenleri saýlap almagyň we olaryň işine päsgel bermezligiň köp zady üýtgetjekdigini belleýär. Munuň çalt amala aşjak iş däldigi düşnükli, ýöne türkmenler islendik görnüşdäki maýylgynlyga minnetdar bolarlar. Diýip, hukuk goraýjy bu meselede goňşy döwletde bolýan zatlary mysal getirýär. Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew ilki gapyny syýahatçylar, daşary ýurt blogçylary üçin açdy. Hatda olar bilen özi hem duşuşyk geçirdi. Mysal üçin, olaryň interneti Türkmenistandakydan has güýçli. Walýuta konwertasiýasynda hem ol ýerde bizdäki ýaly kynçylyklar ýok. Özbek studentleri Türkmenistandaky ýaly aýylganç çäklendirmelerden ejir çekmeýär. Diýip, Ol türkmenistanlylaryň Özbegistan bilen deňeşdirilende hem entek köp iş etmelidigini, ol ýerde kän gowulygyň bardygyny nygtady. Türkmen Helsink gaznasynyň başlygynyň pikiriçe, esasy mesele bu işlere başlamakda we eger-de edilmeli işleriň gerimi boýun alynsa, proses başlanar. Ýene bir gezek gaýtalýaryn, berk syýasy erk-ygtyýar bolmasa, bu hili işe her öň ýeten başlap bilmez. Diýip, Begmedowa ýazmaça düşündirişini soňlaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Saparmyrat Nyýazow bilen şol wagtky baş prokuror, türme tussaglygyna höküm edilen Gurbanbibi Atajanowanyň arasynda ýurtdaky jenaýatyň derejesi, garaşsyzlygyň dürli ýyllarynda günäsi geçilen adamlaryň sany barada edilen we telewideniýede berlen gürrüňlerde iki müň altynjy ýylda bir ýüz elli müňden gowrak adamyň türmelerden geçendigi belli bolupdy. Şondan soňky ýyllarda günäsi geçilen adamlaryň resmi sanawlaryndan çen tutulsa, hukuk goraýjylaryň we synçylaryň hasaplamalaryna görä, Türkmenistanda tussag edilýän adamlaryň sany kän azalmaýar. Emma häkimiýetler Türmä basylýan adamlaryň umumy sany, türmede ölen adamlaryň sany, ikinji ýa üçünji gezek türmä düşen adamlar. Bu ugurda geçirilýän sosial barlaglaryň netijeleri barada maglumat bermeýär. Şonuň bilen bir wagtda, türmede ölen syýasy tussaglaryň käbiriniň jesediniň garyndaşlaryna diňe hiç kime aýtman jaýlamak şerti bilen berilýändigi, tussaglykdaky agyr şertleriň bir topar emellar üçin bikanun gazanç çeşmesine öwrülendigi barada hem maglumatlar bar. Emma muňa garamazdan, ozal tussagda bolan we soňra ýurtdan çykmagy başaran raýatlaryň käbiriniň hukuk goraýjylara beren maglumatlarynda aýdylýan eden-etdiliklere, şol sanda türkmengalaly Bägül Annanazarowa ýaly öz janyna kast etmäge çenli ýetirilen ýaş gyzyň hossarlarynyň arzynyň diňlenmezligi ýaly maglumatlara türkmen häkimiýetleri hiç bir resmi düşündiriş bermeýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça aprel aýynda çap edilen ýyllyk hasabatynda aýdylmagyna görä, türkmen kanunlarynyň raýatyň kanuny esassyz tussag edilmegini we saklanmagyny gadagan edýändigine garamazdan, Türkmenistanda bularyň ikisi-de çynlakaý mesele bolmagynda galýar. Hormatly diňleýjiler, eýsem, bu mesele boýunça sizde nähili pikir-garaýyşlar bar? Bize öz pikirleriňizi ýazyň, öz tejribeleriňizi paýlaşyň.